Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideo aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hemem milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny depginli ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz Hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Hortmy Mister Kabinetiň agzalary, biz şu gün siz bilen sanly wideo aragatnaşyk arkaly nobatdaky Ministrler Kabinetiň mejlisini geçirýäris. Mejlisde däp bolşy ýaly, biz taýýarlanan Resminamalaryň hem taslamalaryna serederis, şeýle hem käbir hem beýleki meselelere ara alyp maslahatlaşarys.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, Hormatly Prezidentimiziň döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, olaryň esasynda hususy kärhanalary döretmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şu maksat bilen, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan gelip gowşan teklipleri seljermek esasynda hususylaşdyrylmagyna degişli birnäçe desgalaryň sanawy taýýarlanyldy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, döwlet emlägini hususylaşdyrmagyň ykdysady bähbidine üns çekdi. Munuň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda öňde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleriň doly berjaý edilmeginiň möhümdigini belläp, wise-premýere meýilleşdirilen işleri dowam etmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin bölümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň iki müň otuzynjy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna laýyklykda durmuşa geçirilýän we guýularyň netijeliligini artdyrmagyň hasabyna nebitiň gazylyp alnyşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnäçe maýa goýum taslamalarynyň ilerledilişi barada hasabat berdi. Türkmennebit döwlet konserninde nebitgaz pudagynda ygtybarly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigi bellenildi. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, uzakmöhletleýinlik we özara bähbitlilik ýörelgelerinde ýola goýulýan däbe gurlan bu gatnaşyklaryň anyk netijelere gönükdirilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk esasynda ösdürilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, ilkinji nobatda, uglewodorod çig malynyň gazyp alnyşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga kömek edýän döwrebap tehnologiýalary, iň täze ylmy-inžener-tehniki işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikler bar. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, pudagyň dolanyş ulgamyny kämilleşdirmek, Bu babatda öňdebaryjy energetika kompaniýalarynyň tejribesini öwrenmäge degişli birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz döwlet ministri, Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýewiň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky düzümleriň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin düýpli nägilelik bildirip, pudagyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we ozal berlen tabşyryklaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça degişli guramaçylyk çärelerini görmegi berk talap etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Durdylyýew Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde ýerli çig mallaryň esasynda metallurgiýa kremnisiniň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda bu ministrlik baý minerallaryň we çig malyň esasynda senagat pudagyny ösdürmek boýunça birbada birnäçe taslamanyň üstünde işleýär. Senagat we gurluşyk önümçigi ministrliginiň Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasynda Diýarymyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklar üçin degişli önümleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilýän demriň düzüminiň hilini hem-de berkligini üpjün etmek maksady bilen zerur himiki goşundylar goşulýar. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty bilen bilelikde Ahal welaýatynyň Köpetdag sebitinde ýerleşýän Mäne ýatagyndan alynýan kwars çäge daşyny we demir gyryndylaryny hem-de nebit koksuny ulanmak arkaly himiki goşundyny öndürmek boýunça tejribe-synag işlerini geçirdi. Şunlukda, oňyn netijeler gazanyldy. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, ýurdumyzyň agyr senagatyny ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň örän wajypdygyny aýtdy hem-de ýerli çig malyň esasynda uly isleg bildirilýän gurluşyk önümlerini öndürmegi mundan beýläk-de içgin öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz türkmen topragynyň baý peýdaly gazyp alynýan baýlyklarynyň köp sanly ýataklaryny öwrenmegiň we barlamagyň möhümdigini belledi. Munuň özi ýurdumyzda öndürilýän gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer. Geljekde ýerli serişdeleriň senagat taýdan işjeň özleşdirilmegi hem-de täze önümçilikleriň ýola goýulmagy Diýarymyzda alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginlerini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýokary hilli önümleriň daşary ýurtlara iberilmegini ýola goýmaga kömek eder. Munuň özi gurluşyk pudagynyň okgunly ösmegine we täze iş orunlarynyň döredilmegine hem-de milli ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň has-da pugtalandyrylmagyna hyzmat eder. Bular barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz täze önümleriň Türkmen standartlary Baş döwlet gullugynyň ýörite barlaghanasynda degişli synagdan geçirilmelidigini hem-de bildirilýän talaplara we hil ölçeglerine doly laýyk gelmelidigini belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Oraz Geldiýew göni wideoaragatnaşykda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri barada hasabat berdi. Şu günler Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda ýetişdirilen bugdaý hasylynyň oragy alnyp barylýar. Şu gün, on ikinji iýunda bolsa Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň ekerançylary bugdaý oragyna girişdiler. Orak möwsüminde däne urujy kombaýnlaryň we awtoulaglaryň üznüksiz işlemegini üpjün etmek, dänäniň kabul ediş bölümlerine öz wagtynda daşalmagy üçin hemme işler ýerine ýetirilýär. Gowaça ekilen meýdanlarda agrotehnik kadara laýyklykda gögert alnan ekinleriň hatarara bejergisi geçirilýär, ösüş suw tutulýar hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Şonuň bilen bir hatarda, ýazda ekilen ýeralma, beýleki miwe we bakja ekinlerine ideg edilýär. Şeýle hem şonuň ýaly oba-hojalyk ekinlerini ekmäge bölünip berlen meýdanlary giňeltmäge taýýarlyk görülýär. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, azyk bolçulygyny üpjün etmekde obasenagat toplumynyň ähmiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, dowam edýän galla oragynyň ýokary depginini üpjün etmek, döwrebap tehnikalryň mümkinçiligini netijeli ulanyp, daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ýetişdirilen ähli hasyly doly ýygnap almak zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk ekinlerini suw bilen üpjün etmäge, suw serişdeleriniň netijeli ulanylmagyna, obasenagat toplumyna suwdan oýlanyşykly peýdalanmagyň öňdebaryjy tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna uly üns bermek barada görkezme berdi. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek meselelerini gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Öwezow ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmegiň we işe girizmegiň meseleleri barada hasabat berdi. Hasabatda bellenişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan Türkmenistanda iki müň on dokuzynjy iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, häzirki wagtda döwrüň talaplaryndan ugur alnyp, halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny sanlaşdyrmak, şol sanda bu ulgamda kadalaşdyryş hukuk düzgünlerini üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn işler geçirilýär. Şu ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web saýtlaryny döretmek we işe girizmek hakynda Karara gol çekdi. Onuň çäklerinde häzirki wagtda internet web saýtlary hereket edýär. Türkmenaragatnaşyk agentligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimliklerinde elektron resminama dolanşygy ulgamy ýola goýuldy. Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň işlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça anyk çäreler geçirilýär. Hyzmatlaryň ähli görnüşleri baradaky maglumatlar web-saýtlarda ýerleşdirilýär we olar yzygiderli täzelenilýär. Elektron söwdasy işe girizildi. Döwlet Baştutanymyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşine geçirmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, gazet-žurnallaryň web-saýtlary döredilýär. Türkmenaragatnaşyk agentliginiň hünärmenleri tarapyndan olarda synag işleri geçirilýär. Wise-premýere Türkmenistanyň degişli kanunlaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda, ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda welaýat we şäher häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek bilen baglanyşykly hasabat berip, bu işleri iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ahyryna çenli tamamlamagyň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, milli ykdysadyýetimizi diwersikasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek ýoly bilen mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak maksadynda iki müň on dokuzynjy ýyldan başlap ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň orta möhletli konsepsiýasynyň amala aşyrylýandygyny belledi. IT hyzmatlaryna ählumumy elýeterliligiň üpjün edilmegi bu Konsepsiýanyň esasy wezipeleriniň biridir. Döwlet Baştutanymyz Türkmenaragatnaşyk agentliginiň sanly ulgamy ösdürmek boýunça işleriň möhüm bölegini ýerine ýetirýändigini hem-de intellektual ulgamlaryň, şol sanda milli torly giňişligiň gerimini giňeltmek boýunça kanunçylyk goldawyny işläp taýýarlamakda, Internet hyzmatlar toplumyny hödürlemekde möhüm işleri alyp barýandygyny aýtdy. Öňdebaryjy tejribäni we oňyn başlangyçlary öwrenmek hem-de özleşdirmek zerurdyr. Şunda diňe bir importa, taýýar çözgütlere we nou-haulara esaslanman, eýsem, özümiziň ylmy-tehnologiýa mümkinçiliklerimize daýanýan sanly modelimizi döretmegi ugur edinmelidiris. Döwlet Baştutanymyz Türkmenaragatnaşyk agentliginiň maddy-enjamlyn binýadynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna hem-de bu ugurda hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns çekdi. Döwlet edaralarynyň we guramalarynyň saýtlaryny bir bitewi ulgama ýygnamak zerurdyr. Olar her bir ministrlik we pudaklaýyn dolanyş edarasynda sanly ulgama geçmegiň derejesiniň hakyky ýagdaýyny görkezer. Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatly ulgamyny döretmek boýunça işleriň ýerine ýetirilmegine bu ugurda iş alyp barmaga hukugy bolan telekeçiler hem çekilmelidir. Hormatly Prezidentimiz işleriň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine hem-de iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu ugurda bellenilen meýilnamalary amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow içerki we daşarky bazarlarda dokma önümleriniň ýerlenýän mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arassa önümleri ýerli sarp edijilerde we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan türkmen milli nyşanlaryny döretmek boýunça işler amala aşyrylýar. Hususan-da, bedew nyşanly jinsi önümleri, bürgüt nyşanly sport eşikleri, gala nyşanly tikin-örme önümleri, ýeňiş nyşanly erkek köýnekleri giň meşhurlyga eýe boldy. Şunuň bilen birlikde, goza we wada nyşanly dokma önümleriniň önümçigini we ýerlenişini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu bolsa önümiň görnüşleriniň mahabatlandyrylmagyna, giňeldilmegine hem-de dokma önümleriniň eksportynyň artdyrylmagyna ýardam berýär. Sarp edijileriň barha artýan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen, çagalar we ulular üçin niýetlenilen tomus-güýz möwsümi üçin egin-eşikleriň hem-de aýakgaplaryň täze nusgalarynyň işlenip taýýarlanandygy barada aýdyldy. Her bir ýokary okuw mekdebiniň aýratynlygy nazarda tutulyp we milli nagyşlaryň görnüşlerini ulanmak bilen talyplar üçin sport lybaslarynyň täze nusgalary taýýarlanyldy. Wise-premýer bi önümleriň ýerlenişini has-da giňeltmek üçin paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda ýöriteleşdirilen birnäçe täze dükanlary açmagyň teklip edilýändigini aýtdy. Dokma kärhanalarynyň önümçi kuwwatlyklaryny artdyrmak üçin birnäçe maýa goýum taslamalaryny, hususan-da, olary döwrebaplaşdyrmak hem-de öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, häzirki döwürde öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda dokma senagatynyň okgunly ösdürilmeginiň, ýurdumyzyň hem-de dünýäniň iň oňat tejribesiniň peýdalanylmagynyň netijesinde Türkmen dokmasynyň diňe bir içerki däl, eýsem, halkara bazarlarynda-da bäsleşik ukyplylygyny yzygiderli ýokarlandyrýandygyny belledi. Dokma senagatynyň ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň depginli ösdürilmeginiň nusgasy boldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz onuň önümçilik binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylýandygyny, Munuň bolsa öndürilýän dokma önümleriniň görnüşlerini yzygiderli giňeltmäge hem-de daşary ýurtly öndürijileriň önümlerinden pes bolmadyk taýýar önümleriň täze görnüşlerini çykarmagy özleşdirmäge mümkinçilik berýändigini belledi. Dokma önümleriniň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuzlygyna kybap gelmegine aýratyn üns berilmelidir. Türkmen bezegçileri içerki bazaryň isleglerini öwrenip, möwsümleýin isleglerden ugur alyp, egin-eşikleriň dünýä derejesindäki döwrebap biçüwli täze önümçiliklerini we beýleki harytlary çykarmagy ýola goýmalydyrlar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz dokma önümleriniň daşarky bazarlarda has işjeň öňe ilerledilmegi üçin degişli mahabat maglumat gullugynyň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda degişli görkezmeleri berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz söwdany guramak, alyjylaryň amatlylygy üçin şertleri döretmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Abdyýewa ýigrimi ikinji, ýigrimi ýedinji iýun aralygynda Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi iki müň ýigrimä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi hem-de döwlet Baştutanymyzyň garamagyna iki müň ýigrimi birinji ýylda Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda guramak hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi. Wise-premýere döredijilik işgärleriniň medeniýet hepdeligine hem-de beýik şahyr we akyldar Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabat gelýän hünär baýramçylygyna uly ruhubelentlik bilen taýýarlyk görýändiklerini aýdyp, Daşoguz welaýatynda meýilleşdirilen dürli döredijilik çäreleri barada hasabat berdi. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň Nijeboglan operasynyň ilkinji görkezilişi hem bolar. Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini hem-de Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçiriler. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligine hem-de baýramçylyk çärelerine üns çekmek bilen, ýurdumyzyň medeniýet we sungat ulgamyny kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagyz etmekde, türkmen ýaşlaryny döredijilik bilen işjeň meşgullanmaga höweslendirmekde munuň möhüm ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guralmagy göz öňünde tutulan ähli çäreleriň halkymyzyň ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerini beýan etmelidigine ünsi çekmek bilen, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz iki müň ýigrimi birinji ýylda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmek hakynda Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanşyk arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň milli saglygy goraýyş, bilim we ylym ulgamlaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça beren tabşyryklaryna laýyklykda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. On ikinji iýunda Ylymlar gününiň giňden bellenilmeginiň ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýandygy aýdyldy. Hormatly Prezidentimiziň uly üns bermegi netijesinde hem-de öňe süren giň gerimli başlangyçlarynyň çäklerinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda jemgyýetiň aň-paýhas, döredijilik kuwwaty yzygiderli artýar. Dürli ulgamlarda ýaş alymlary we ýokary hünärmenleri taýýarlamakda uly üstünlikler gazanyldy. Döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Şol işler ähli pudaklaryň okgunly ösmeginde möhüm ähmiýete ýeter. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen hem-de baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan Bilime sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky Konsepsiýa laýyklykda, innowasion tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar. Bilim edaralary öňdebaryjy kompýuter we multimediýa enjamlary, zerur elektron serişdeler bilen üpjün edilýär. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ylmy barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmagyň, ylmy-barlag edaralarynyň kuwwatyndan peýdalanmagyň ugurlaryny giňeltmegiň, ýokary okuw mekdepleriniň tejribesini we bilimlerini ulanmagyň hem-de daşary ýurtlaryň ylym-bilim merkezleri bilen giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyň wajypdygyna üns çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ähli ylym we bilim edaralarynyň maddy-enjamly binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, döwrebap tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak we degişlilikde, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak işini kämilleşdirmek babatda işleri berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere anyk tabşyryklar berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Meredow göni wideoaragatnaşykda döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň dekabr aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň iki müň ýigrimi nji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Beýik Maksatnamany toplumlaýyn esasda durmuşa geçirmek maksady bilen, halkara maliýe guramalary we bank edaralary, şol sanda Bütindünýä banky we onuň düzümine girýän Halkara maliýe korporasiýasy, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky hem-de Yslam ösüş banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, Watanymyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, taslamalara, hususan-da, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan kärhanalar tarapyndan oba hojalyk hem-de azyk önümçilik ulgamyndaky taslamalara daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Bütindünýä banky bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we täze derejä çykarmak üçin ýurdumyzyň ugurdaş düzümleriniň gatnaşmagynda degişli strategiýany işläp taýýarlamaga girişmek teklip edilýär. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň iki müň ýigrimi nji, iki müň ýigrimi bäş nji ýyllar üçin maksatnamasyny yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi. Şol maksatnama bolsa gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan Açyk gapylar syýasatyny durmuşa geçirip, dünýäniň köp döwletleri, daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalary, abraýly halkara maliýe we bank edaralary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi. Senagatlaşdyrmak, senagat toplumyny diwersikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleriň öndürilýän möçberlerini hem-de dünýäniň bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak babatda alnan ugur Watanymyz üçin esasy ugurlar bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini gözlemegiň, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, şol sanda onuň innowasion ulgamlarynda geljegi uly bilelikdäki taslamalara çykmagyň wajypdygyny belledi. Şunda işewür düzümleriň ugry boýunça göni gatnaşyklary işjeňleşdirmäge uly ähmiýet berilýär. Munuň üçin döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, uly we köpugurly mümkinçilikler bar. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere agzalan maksatnamany durmuşa geçirmek, ykdysady diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdumyzyň maýa goýum babatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmak, döwletimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki ulgamynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmak boýunça maksada laýyk işleri dowam etmegi tabşyrdy. Soňra Mejlisiň Başlygy Mämmedowa hormatly Prezidentimize ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmak we kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Hormatly Prezidentimiziň deputatlaryň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerinde täze kanun taslamalary, şol sanda durmuş-zähmet gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak, migrasiýa, weterinariýa, Saglygy goraýyş ulgamlarynda kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegini talap edýän kanunçylyk namalaryna seljerme berilýär. Ýigrimi nji iýunda Mejlisiň onunjy maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Onda ýurdumyzyň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan täze kanunçylyk resminamalaryna garalar. Hormatly Prezidentimiz kanun çykaryjylyk işiniň iri döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň esasy guralydygyny hem-de halkymyzyň durmuşyny ýokarlandyrmaga, raýat edaralaryny pugtalandyrmaga we jemgyýetimizde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam bermäge gönükdirilendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň hukuk ulgamyny özgertmekde we Esasy Kanunymyzy kämilleşdirmekde dünýäniň iň oňat tejribesinden, halkara ölçeglerinden ugur alynmalydygyny belledi. Soňra hormatly Prezidentimiz göni wideoaragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanowa ýüzlenip, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli harby doktrinasynyň ýörelgelerine hem-de maksatlaryna ygrarlydygyny aýtdy. Bu doktrinada parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat durmuşa geçirýän Watanymyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň we onuň serhetleriniň mizemezliginiň strategik esaslary kesgitlenendir diýip bellemek bilen, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu babatda birnäçe anyk tabşyklar berdi. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly Prezidentimiz mejlisi jemledi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary, biz şunuň bilen ministr kabinetiniň nobatdaky sanly hem wideo aragatnaşyk arkaly mejlisini geçirip gutarýarys. Men esasan her biriňize berk jan saglygy, maşgala abadançylygyny hem alyp barýan işiňizde bundan hem beýläk hem uly üstünlikleri arzuw edýän. Sag boluň!
Indi bolsa Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanyş edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli nesiller bolup ýetişmegi we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmak üçin ähli şertler döredilýär. Eziz Diýarymyzyň röwşen geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemala getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň iki müň on bäşinji ýylyň altynjy fewralynda çykaran on dört müň bir ýüz dokuzynjy Kararyna laýyklykda, ata Watanymyzyň zehinli ýaşlaryny ylymda, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, şeýle-de Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýaşlaryň uly topary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň iki müň ýigrimi nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we noutbuk kompýuterleri bilen sylaglanyldy. Karar metbugatda dolulygyna çap edilýär. Ýurdumyzda milli medeniýetimizi, mirasy, öwrenişi, aýdym-saz, teatr, kino hemem şekillendiriş sungatymyzy, telewideniýäni, radiony we medeni aň-bilim edaralaryny, metbugat we neşirýat ulgamyny ösdürmek, döredijilik işgärlerini täze eserleri döretmäge ruhlandyrmak, agzybir halkymyza medeni taýdan ýokary hilli we döwrebap hyzmat etmek, şeýle-de medeniýet we sungat işgärleriniň hem Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi mynasyp derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi ikinji, ýigrimi ýedinji iýuny aralygynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmek bellenildi we bu hepdeligi geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we oň düzümi tassyklanyldy. Medeniýet ministrligine, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmen döwlet neşirýat gullugyna we Lebap welaýatynyň häkimligine Medeniýet hepdeliginde sungatyň, çeper döredijiligiň görnüşleri boýunça medeni çäreleriň geçirilmegini we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmegini üpjün etmek tabşyryldy. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby lukmançylyk fakultetiniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna iberen gutlagy bilen tanyş edýäris. Mähriban uçurymlar! Sizi Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, döwlet özygtyýarlygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy ygtybarly goramagy üpjün etmek üçin ýokary serkerdeler düzümini we işgärleri taýýarlaýan Harby akademiýany hemem ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz, ýokary hünär bilimine, ilkinji serkerdelik derejesine eýe bolmagyňyz, zähmet ýoluna we gulluga gadam basmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Eziz Watanymyzyň merdana goragçylary! Merdana halkymyz bäş müň ýyllyk taryhynyň dowamynda ýurdy goran gerçekligiň mertebesini belent tutupdyr. Olaň edermenligine, gahrymançylygyna uly hormat goýupdyr. By asylly ýol-ýörelgeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe-de mynasyp dowam etdirilýär. Şu ýylyň dokuzynjy maýynda bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň ýetmiş bäş ýyllygy mynasybetli Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabaraly harby ýöriş hem ýow gününde ýurt üçin döş geren Watan gerçekleriniň mertebesini ýene-de bir gezek beýgeltdi. Ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabarasynyň şu ýadygärlikler toplumynyň öňünde geçirilmeginiň hem aýratyn many-mazmuny bar. Bu günki dabaranyň siziň her biriňiziň kalbyňyzda merdana halkymyzyň şöhrata beslenen durmuş ýoluna, Watan gerçekleriniň gahrymançylygyna buýsanç duýgularyny döretjekdigine, söweşjeň ruhuňyzy hasam belende göterjekdigine berk ynanýan. Garaşsyz Watanymyzyň edermen ogullary! Size geljekde-de Watanymyzyň we dünýäniň taryhynda öçmejek yz goýan şahsyýetliň, türkmen halkynyň beýik ogullarynyň gahrymançylykly ýollaryny, söweş tärlerini we harby sungatyny mynasyp dowam etmelisiňiz! Häzirki zaman harby tehnikalaryny we enjamlaryny erk etmek başarnygyny kämil derejede ele alyp, döwletimiziň berk binýadynyň mizemezligini, oň çäkleriniň goraglygyny üpjün etmelisiňiz. Eziz Watanymyza wepadarlygyň belent nusgasyny görkezmek bilen, ýurdumyzyň bedewbatly ösüşine şahsy goşantlaryňyzy goşmalysyňyz. Garaşsyz döwletimiziň, mähriban halkymyzyň sarsmaz galasy we polat galkany bolmalysyňyz. Eziz Watanymyzyň howpsuzlygy biziň üçin ähli zatdan beýikdir. Şonuň üçin hem biziň köp sanly ýaşlarymyz serkerdeleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerinde okamagy höwes edýärler. Watanymyzyň mukaddes çäklerini hemem halkymyzyň parahat durmuşyny goraýan edermen serkerdeleň hatarynda bolmagy arzuw edýärler. Biz watansöýüji ýaş nesillerimiziň öz ykballaryny Watan goragyna baglap, harby bilimiň başlangyç, orta we ýokary basgançaklaryny geçmekleri, harby hünärlerini kämilleşdirmekleri üçin harby mekdeplerden, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdeplerinden hemem ýokary serkerdeler düzümini taýýarlaýan harby akademiýadan ybarat harby bilim ulgamyny döretdik. Biz geljekde-de Ýurdumyzda ýokary hünärli harby işgärleri taýýarlamaga uly üns bereris. Hormatly serkerdeler, professor-mugallymlar! Bütin dünýäde innowasiýanyň, ylmyň we tehnologiýanyň, şol sanda harby tehnikanyň ösýän döwründe ýurdumyzyň ýokary harby okuw mekdeplerinde okuw-terbiýeçilik işleriniň geçirilişini kämilleşdirmek, okuw-usulyýet işlerine iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, internet we elektron kitaphana ulgamlaryny giňden peýdalanmak, Harby watançylyk terbiýesini pugtalandyrmak zerur bolup durýar. Şoňa görä-de eziz Watanymyzda bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron maglumatlar bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Siz şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, okatmagyň usulyýetini kämilleşdirip, ylmyň iň soňky gazananlary, hemem okatmagyň innowasion usullary arkaly her bir harby talybyň bilime, ylma we tehnologiýa bolan höwesini hasam artdyrmalysyňyz. Hormatly uçurymlar! Siziň ähliňizi Harby akademiýany we ýokary harby okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, mukaddes we jogapkärli gullugyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýän. Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow. Şu gün Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň, Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Žozep Borrell Fonteles bilen onlaýn görnüşindäki gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň ýaýramagyna garşy göreşe gönükdirilen tagallalaryň utgaşdyrylmagy bilen bagly bolan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Taraplar Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa üçin strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerini, Ýewropa Bileleşiginiň we sebtiň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýlaryny we geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem taraplar sebtde parahatçylygyň we howpsuzlygyň saklanmagynyň meselelerini, hususan-da, Owganystanda durnuklylygyň ýola goýulmagy boýunça anyk hereketleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Türkmenistan nebit-gaz toplumynyň Merkezi edarasynda Halkara energetika agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen onlaýn görnüşine duşuş geçirildi. Onda taraplar Halkara energetika agentligi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaz, nebit we energetika pudaklarynda bilelikdäki signi taýýarlamagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Energiýanyň alternatiw we gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şu gün Balkan hemem Daşoguz welaýatlarynyň zähmetsöýer babadaýhanlary hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň ýigrimi dokuzynjy maýynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde galla oragyny ýokary derejede geçirmek baradaky anyk görkezmelerine laýyklykda bu möhüm möwsüme guramaçylykly ýagdaýda girişdiler. Şu mynasybetli welaýat häkimliklerinde geçirilen maslahatlar ýokary işjeňlige beslendi.
Galla oragyna başlanma mynasybetli Balkan welaýat häkimliginde geçirilen geňeş-maslahat ýokary işjeňlige beslendi. Maslahatda welaýatda ýaýbaňlandyrylan oba hojalyk özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, bugdaý oragyny ýokary hili geçirip, ýetişdirilen bol hasyly gysga wagtda isripsiz ýygnap almak, tehnikalaryň gije-gündiz bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek we jogapkärli möwsüm bilen bagly bolan beýleki wajyp meselelere seredildi. Balkanly Babadaý hanlar döwlet Baştutanymyzyň özleri hakyndaky, halkymyzyň abadan, bolelin ýaşaýyş-durmuşy babatdaky nusgalyk aladalaryna jogap edip, öňde duran möhüm möwsümde ähli tagallalaryny gaýgyrman, halal zähmet çekjekdiklerine ynandyryp, hormatly Prezidentimize il-ýurt bähbitli beýik işlerine baky rowaçlyklary arzuw etdiler. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň galla oragynyň öň ýanynda Günbatar sebitiň merkezi Balkanabat şägerindäki welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde guralan gezelenjem aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Şeýle-de welaýatyň Etrek etrabynyň çägindäki gadymy Dehistan döwlet taryhy-medeni goraghanasyndaky täsin ýadygärliklere-de gezelençler guraldy. Gezelenç gatnaýjylaryň bu ýerlere zyýarat etmeklerem möhüm oba hojalyk möwsüminiň öňüsyrasyndaky ýatdan çykmajak pursatlaryň birine öwrüldi. Soňra uly ruhubelentlige eýe bolan çäreleriň dowamy Magtymguly etrabynyň Garagum derýasynyň boýlarynda ekin dolanyşygyna girizilen Daýhan ädimi daýhan hojalygynyň bugdaý meýdanynda geçirilen täsirli dabara ulaşdy. Ullaryň tutulan dabarada oňaryjylaryň ýokary işjeňligi, balkanly ildeşlerimiziň şu ýyl bugdaý meýdanlaryndan bol däne hasylyny ýygnajakdyklarynyň aýdyň güwäsine öwrüldi. Bu ýerde Arkadag Prezidentimiziň ak palasasyna eýerilip, asylly däbe görä, hormatly ýaşulularyň gatnaşmaklaryna galla oragyna badalga berildi.

netijeli we öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin täze, döwrebap we ýokary hilli oba hojalyk tehnikalaryny alyp berip ýakyndan ýardam berýän, hemişe özüniň ilkinji aladasyny halky edinýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň janyny sag, başyny dik, mertebesini belent eýläp, görner-görünmez bela-beterlerden, howp-hatarlardan aman saklap, Il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerini hemişe rowaç eýle, eý, Allahym! Günleriň soltany bolan mübärek juma gününiň hormatyna bu mübärek sähetli günde hormatly Hajy Arkadagymyzyň galla oragyna beren ak patasyndan ruhlanyp, galla oragyna girişýän Balkan welaýatymyzyň zähmetsöýer daýhanlaryna Babadaýhan ýar bolup, Dawut pygamber howandar bolup, Allatagalanyň özi berekedini berip, zähmetsöýer daýhanlarymyzyň ýetişdiren guşgursak ak bugdaý dänelerini ýitgisiz ýygnap, galla borçnamalarymyzy uly üstünlik we abraý bilen ýerine ýetirmekligi ählimize miýesser eýle. Ilimiz asuda, ýurdumyz parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy yrsgally-döwletli eýle. Eý, Allahym, Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda bereketli topragymyzda ýaşaýan her bir türkmeniň ýolunyň aýdyň, geljeginiň bagtly, maksatlarynyň myrat bolmagyny Özüň miýesser eýle! Goý, dünýä dursun! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp belent sepgitlere alyp barýan hormatly Hajy Arkadagymyz dursun! Goý, dünýä dursun!

Soňra hatara duran kuwwatly kombaýnlar bugdaý oragyna köpçülikleýin girişdiler. Aňyrsine-bersine göz ýetmeýän görseň gözüňi dokundyrýan bugdaýly meýdanda ýaňlanan kombaýnlaryň sazlaşykly sesi Kalpary buýsanç duýgusyna besledi. Öz işlerini ezber mehanizatorlaryň asylly tagallalary netijesinde gysga wagtyň dowamynda bugdaý hasylynyň ilkinji tonnalary peýda boldy. Bu buýsançly görnüşlerini synanyňda, balkanly babadaýhanlaryň ene topraga arly ýylyň dowamyny eden yhlasly hyzmatlarynyň ýerine düşjekdigine doly göz ýetirýärsiň. Ýeri gelende aýtsak, Balkanda kärendeçiler Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynda tutanýerli zähmet çekip, bugdaýyň, bitginlik hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Olar bol hasyl almak barada öz öňlerine goýan arzyly maksatlaryna ýetmek üçin orak möwsüminde däne orujy kuwwatly daşary ýurt kombaýnlaryny hasylly meýdanlara çykardylar. Galla oragynda kombaýnlaryň öndürijilikli işlemekleri üçin düzüminde ussat hünärmenler, sazlaýjylar, kebşirleýjiler bolan ýörite tehniki hyzmat ediş toparlaram döredildi. Ýangyç, ýaglaýyş serişdeleri zerur ätiýaçlyk şaýlary bilen birkemsiz üpjün edilen bu toparlar hemişe iş üstünde bolarlar. Hasyly Serdar hemem Bereket etraplaryndaky galla kabul ediş kärhanalaryna öz wagtynda ýitgisiz daşamak üçinem awtoulaglaryň ýüzlerçesi bökdençsiz işlediler. Galla kabul ediş nokatlarynyň hem-de Serdar etrabyndaky her biri elli müň we otuz müň tonna däne saklamaga niýetlenen elewatorlaryň ikisiniň, dänäniň hilini kesgitlejek ýörite barlaghanalaryň, ammarlardyr bassyrmalaryň, irgözinden taýýarlanyp goýulmagam möwsümiň ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçjekdigine şaýatlyk edýär. Galla oragynyň başlanmagy mynasybetli welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň çykyşlaryna-da uly orun berildi. Balkan welaýatynyň etrapdyr şäherlerinden gelen tanymal bagşy-sazandalaryň, ussat aýdymçylaryň, çeper höwesjeňleriň ýerine ýetiren döwrebap aýdym-sazlarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň, Gahryman Arkadagymyzyň bütin älem içre meşhur bolan beýik işleriniň, täze oba hojalyk özgertmeleriniň, edermen babadaýhanlarymyzyň, ruhubelent durmuşymyzyň waspy ýetirildi. Welaýatyň tans, halk döredijilik toparlarynyň şowhunly çykyşlary has-da täsirli boldy. Dabaranyň geçen ýerine welaýatyň oba hojalyk toplumynyň gaýtadan işleýän senagatynyň önümlerinden guralan sergilerde giň orun berildi. Sportuň hem-de milli oýunlaryň dürli görnüşleri, görkezme çykyşlar özboşlulygy, täsirligi bilen tapawutlandy. Şeýle-de amaly-haşam sungatynyň, nusgalyk el işleriniň we ýaş suratkeşleriň berkarar döwletimiz bilen bagtyýarlyk döwrüniň buýsançly ösüşlerini wasp eden suratlarynyň sergileri dabara özboluşly röwşenlik nuruny çaýdy. Gözýetmez giňişlikde belentden tutulyp, turuwbaşdan uly şatlyk-şowhuna, çäksiz joşguna eýe bolan pursatlar bolsa biri-birinden üýtgeşik guralan toý çärelerine utgaşdy. Olarda şahandaz balkanly ildeşlerimiz, çeper höwesjeňlerimiz özleriniň ýürek buýsançlaryny aýdym-sazlaryň, gazallaryň, küştdepdilleriň üsti bilen joşgunly beýan etdiler. Zähmetsöýer ata-babalarymyzyň ak ekinli meýdanlardan ýygnap alan bugdaý hasylyndan emele gelen harmanlary el bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berjaý edilişini synlamagam täsirli boldy. Balkan welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň guramagynda geçirilen maslahatam işjeň häsiýete eýe boldy. Bu ýerde orak möwsüminde ýangyn howpsuzlygy üçin niýetlenen ýangyn söndüriji tehnikalar, oraga gatnaýjylaryň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek babatda alyp barmaly çäreler iş ýüzünde görkezildi. Şeýle-de bereketli Balkan topragynda bugdaý oragyna girişilen meýdanda säher salymda täze bugdaý hasylyndan dolan kombaýnlaryň ýüküniň galla daşamaklygy ýöriteleşdirilen awtoulaglara guýlup başlanan pursatynyň hemmelerde ýürek joşduryjy, göwün göteriji duýgulary oýarandygyny bellemek gerek. Bu ýerde bezelen awtoulag kerweni Türkmenistan Bitaraplygyň mekanynyň ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nokadyna tarap ýola düşdüler. Serdar etrabyndaky galla kabul ediş kärhanasynda-da medeni çärelere giň orun berildi. Galla oragynyň ilkinji iş gününiň dowamynda has görelgeli işleýän mehanizatorlara hem-de bol hasyly tabşyrmagy başaran kärendeçilere ýadygärlik sowgatlary dabaralýaday gowşuryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň döwlet derejesindäki aladalaryndan göwünleri galkynan balkanly medeniýet we sungat işgärleri, Bu dabaraly çärede özleriniň joşgunly çykyşlary bilen oňa gatnaýjylaryň buýsançly göwünlerini has-da belende göterdiler. Çykyşlarda bedew ady bilen öňe barýan Watanymyzyň, milletiň Arkadagy, hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli sahawatly işleriniň, Döwlet adam üçindir! diýen adyl taglymatynyň, bereket çeşmesi, saçaklarymyzyň bezegi bolan Altyn baş, ak bugdaýyň waspy belentden ýetirildi. Dabaranyň dowamynda kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdylan önümçilik bölümlerine bugdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hilli un, unaş, çörek we çörek önümleri we ajaýyp görnüşi siý nan ilişlerimizde ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Eýýäm orak möwsüminiň ilkinji gününde bugdaý oragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak, üstüne bolsa gije-gündizleýin sürüm işlerine girişilmegi bolsa balkanly kärendeçileriň, Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň öňde duran güýzlük bugdaý ekişine hut şu günlerden ykjam taýýarlyk görýändikleriniň güwäsine öwrüldi. Balkan welaýatynda degişli işleriň utgaşykly alnyp barylmagy geljek täze belentliklere badalgadyr. Bu işler ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegine mümkinçilik berýär. Oba hojalygyny mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açylýar. Oba-hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça asyrlaryň dowamynda toplanan tejribe, döwrebap tehnologiýalar hemem ylmyň gazananlary bilen netijeli utgaşdyrylýar. Bu ugurda toplanan tejribä sebitde we dünýäde uly gyzyklanma bildirilýär. Hal munyňyza bereket! Balkan welaýatynyň edermen gallaçylary. Men Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy Ýazmyrat Atamyradow. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyňam her bir güni uly zähmet üstünliklerine, ajaýyp toý dabaralara beslenýär. Ynha, bu gün hem Arkadag Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen Balkan welaýatynyň etraplarynyň ekin meýdanynda, Galla oragyna agzybirlik bilen girişildi. Daýhanlara döküni, suwy, tohumyň elmydama ýeňillikli bahadan berilmegi, hemdäni öz wagtynda hasaplaşyk işleriniň geçirilip durulmagy daýhanlaryň ruhlaryny beýgeldýär we zähmete bolan hyjuwlaryny artdyrýar. Arkadag Prezidentimiz daýhanlarymyzyň işlemegi üçin yzygiderli alada edýän. Arkadag Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun! Täjigize bereket, mähriban Arkadagymyz! Harmanyňyza bereket, edermen babadaýhanlar!
Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň orak möwsümine girişilmegi mynasybetli welaýat derejesinde maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda galla oragyny guramaçylykly geçirmek we däne orujy kombaýnlaryň sazlaşykly işini üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Watanymyzyň abadançylygyna hem-de ösüşine mynasyp goşant goşýan kärendeçiligiň durmuş üpjünçiligi we netijeli zähmet çekmegi ugrunda döredilen şertler üçin hormatly Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyşlaryny aýtdylar. Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalygy institutynda geçirilen umumy sapagam welaýatda bugdaý oragyna girişilmegi bilen baglanyşykly guraldy, oba hojalygynyň tehniki taýdan döwrebaplaşdyrylmagy, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, ýokary netijeli önümçiligi üpjün edýän sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Galla oragyna girişilmegi mynasybetli öňdebaryjy gallaçylaryň, mehanizatorlaryň, bagtyýar ýaşlaryň, Daşoguz şäherindäki welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine aýlanyp görmeklerem täsirli pursatlara baý boldy. Soňra gezelenje gatnaşyjylar Köneürgenç taryhy we medeni ýadygärlikler toplumyna bardylar. Welaýatyň Görogly etrabynyň Aksaraý daýhan birleşiginiň kärendeçileriniň yhlasly zähmeti bilen kemala getirilen ak bugdaýly meýdanlar göwnüňi göterýär. Welaýatda galla oragyny gysga möhletde ýitgisiz geçirmek üçin zerur guramaçylyk çäreleri geçirildi. Welaýatyň ak ekin ussatlarynyň gysga döwürde bir ýüz kyrk bäş müň gektardan iki ýüz altmyş bäş müň tonnalyk galla harmanyny döredijiliklerine ynamy artdyrýar. Daş-töweregi galla oragyna işlediljek kombaýnlaryň we däne daşamakda peýdalanjak awtoulaglaryň özboluşly ajaýyp hatarlary dabaranyň aýratyn bezegine öwrüldi. Hormatly Arkadagymyzyň babadaýhanlara sowgat eden John Deere Class kysymly ýokary öndürijilikli däne orujy kombaýnlar ilkinji gezek ak bugdaýly atyzlara girjekdigini aýratyn bellemek möhümdir. Tehnikalara tejribeli mehanizatorlar erk edýärler. Olarda işlemek üçin amatly şertleň bardygy guwandyryjydyr. Muň özi galla uragy möwsüminde işleň ýokary derejede guralmagyna, kemala getirilen hasylyň çalt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Hormatly Arkadagymyzyň ak patasy bilen göwünleri galkynan Daşoguz welaýatynyň gallaçy babadaýhanlaram Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň bugdaý uragyna Görogly etrabynyň Aksaraý daýhan birleşiginde guramaçylykly girişdiler.

Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň bu mübärek sähetli gününde hormatly Prezidentimiziň beren ak patasyndan ruhlanyp, galla oragyna girişýän goýny üç ýüz altmyş birli Daşoguz welaýatynyň zähmetsöýer daýhanlaryna Baba daýhan ýar bolup, Dawut pygamber howandar bolup, Allatagalanyň özi berekedini berip, Daýhanlarymyzyň alyn-derini döküp ýetişdiren guşgursak bugdaýlaryny yrýasyz ýygnap, Watan öňündäki borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirip, türkmeniň halal saçagynyň berekedine bereket goşmaklygyny Allatagalanyň özi nesip eýlesin! Eý, Allahym, gujur-gaýratly merdana türkmen halkymyzy, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizi, eziz Arkadagymyzy, Görüner, görünmez beladan, beterden, howpdan, hatardan özüň gorap, hemişe öz penaňda aman sakla. Ilimiz asuda, ýurdumyz parahat, ýyllarymyz ygally, bereketli, saçaklarymyz yrsgally, döwletli bolsun! Goý, dünýä dursun! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp, belent sepgitlere alyp barýan Gahryman Prezidentimiz dursun! Goý, dünýä dursun!

Ýaşulular ilkinji bugdaý sünbüllerini orap, özboluşly nyşany aňladýan bugdaý desselerini kombaýnçylara berdiler. Soňra hormatly Arkadagymyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren däne urujy kuwwatly, kämil kombaýnlaryna ak ýol arzuw edildi. Hormatly Arkadagymyzyň bimöçber aladalaryndan, yzygiderli kömek gollawlaryndan ruhlanan Daşoguz welaýatynyň Gallasy Baba daýhanlary bugdaý ekilen meýdanlaryň ähli ýerinde-de bereketli hasylyň ýetişdirilmegini üpjün etdiler. Şu berekediň gözbaşynda bolsa diňe hormatly Arkadagymyzyň daýhan hakdaky yzygiderli aladalary dur. Ýer eýeleri üçin ýurdumyzda döredilýän şertler diýseň guwandyryjydyr. Mähriban Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda daýhançylygyň milli däpleri ylmyň gazananlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar, bu bolsa bol hasyly kemala getirmegiň esasy şertleriniň biridir. Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Ýangyn howpsuzlygy gullugynyň hemem polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň işgärleriniň gatnaşmagynda ýangyn howpsuzlygynyň hemem köçe-ýol herekediniň düzgünleriniň ýerine ýetirilmeginiň zerurlygy barada gürrüň edildi. Bugdaý oragynyň bütin dowamynda ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň pugta berjaý edilmeliligi barada gürrüňler möwsüme gatnaşjak ähli adamlaň ünsüni çekdi. Orak möwsüminde göçme abatlaýjy mehaniki toparlar gije-gündiziň dowamynda gallaçylara hyzmat edip, olar zerur bolan ähli zatlar, ýangyç, ýangyç alyjy serişdeler, tehnikalar üçin ätiýaçlyk şaýlary bile üpjün ediler. Galla oragyna girişilmegi mynasybetli guralan ajaýyp sahnada welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, aýdymçy-sazandalaryň, tans we halk döredijilik toparlarynyň Aý ýaly, Gün ýaly üýtgemän galan, Mile nan, Alnyňda togamymyz bar diýlip atlandyrylan çykyşlary dabaranyň ruhubelentligini al asmana göterdi. Ýerine ýetirilen belent deňdäki aýdym-sazlarda, tanslarda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyzyň, ak bugdaýyň, berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň, hormatly Arkadagymyzyň halkara derejesinde alyp barýan beýik işleriniň, türkmen gözellikleriniň waspy ýetirildi. Şu ýerde türkmen obasynyň durmuşyny açykdan-aýdyň şöhlelendirýän görnüşleriniň guralmagam ýörite bellenmäge degişlidir. Nurmuhammet Annalyýew adyndaky Döwlet sazly drama teatrynyň artistleriniň rowaýatlardan, türkmen taryhyndan taýýarlanan ajaýyp çykyşlary örän täsirli boldy. Zehinli bagşylaryň, estrada aýdymçylarynyň, ýaş ýerine ýetirijileriň, tans hem-de halk döredijilik toparlarynyň ýörite taýýarlan çykyşlary asyrlaryň dowamynda milli däplerimizi özünde jemleýän görnüşler aýratyn göwün göteriji boldy. Dabaraň çäklerinde ýurdumyzyň oba senagat toplumynyň önümleriniň sergisi guraldy. Döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň, gurallarynyň we dökünleriniň, pudakda ýetilen sepgitleri şöhlelendirýän sergi dabara gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Welaýatda gazanylýan üstünlikleri şöhlelendirýän harytlar, türkmen saçagynyň berekedine bereket goşýan dürli azyk önümleriniň uzalyp gidýän hatarlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Haly we haly önümleriniň, keçe önümleriniň, ene-mamalarymyzdan miras galan el işleri, ýaş suratkeşleriň şu günki dabaralardan çekýän suratlary hemmeleň ünsüni çekdi. Sergide milli gymmatlyklarymyzyň dürli döwürlere degişli önümleri, amaly-kaşaň sungatynyň eserleri, kitaplar we beýlekiler ýerleşdirildi. Täze hasyldan emele gelen harmanlary el bilen sowurmak, soňra elekde elemek ýaly ata-babalarymyzdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berjaý edilişi daýhanyň halal zähmet çekendikleriniň şaýady boldy. Ony synlamak bilen dabara gatnaşyjylar ýurdumyzyň öz ösüşiniň täze belentliklerine tarap ynamly barýanlygyna ýene bir gezek göz ýetirmäge mümkinçilik aldylar. Şu ýerde bedenterbiýe we sport çäreleri hem ýaýbaňlandyryldy, dürli ýaryşlar guraldy. Tylla öwüşginli, altyn başly ak bugdaýly meýdanlarda kombaýnlar ýyly-ýylyna gelip awtoulaglara ak bugdaý guýýan pursatlary şu günki bereketli hasylyň ertir mele-myssyk çörek bolup saçagymyza doljakdygy şübhesizdir. Kerwen gurap, ýol üçin ak bugdaý ýükli awtoulaglar milli Liderimiziň gurduryp beren ajaýyp Görogly galla önümleri kärhanasyna geldiler. Welaýatda bar bolan elewatorlarda, harmanhanalarda dänäni bökdençsiz kabul etmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa bugdaýyň öz wagtynda kabul edilip, ýokary hil derejesinde saklanmagyna doly mümkinçilik berer. Galla kabul edýän bölümlerde ak bugdaýyň ilkinji tonnalarynyň gelmegi mynasybetli guralan medeni çärelerem ýatda galyjy boldy. Medeniýet işgärleriniň, aýdym-saz, tans, folklor toparlarynyň çykyşlarynda dana halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan halk döredijiliginiň dürdäneleri täsin çykyşlary bilen wasp edildi. Çykyşlaň ählisinde-de bagtyýarlyk döwrüniň waspy ýetirildi. Ak öýlüň öňlerindäki il işleriniň we milli gymmatlyklarymyzyň, haly we keçe, çörek we çörek önümleriniň, oba hojalygynda ulanýan iş serişdeleriniň sergileri, ussaçylyk, zergärçilik sungatynyň önümleri, ýaş suratkeşleň çeken suratlarynyň sergileri we beýleki gözel görnüşler hemmeleň ünsüni çekdi. Täze hasylyň Görogly galla önümleri kärhanasynda gaýtadan işlenmegi we ýokary hilli ak unuň öndürilmegi dabara gatnaşýanlaryň göwünlerini göterdi. Täze hasyldan taýýarlanan türkmen çöreginiň we çörek önümleriniň söwda nokatlarynda ilata hödür edilmegi ýurdumyzyň bereket bolçulygyndan habar berýär. Daýhanyň mähir-yhlasyndan kemala gelen ak bugdaýyň unundan bişirilen melemyssyk çörek bagtlylykdan nyşan. Bugdaý oragy geçirilen ýerlerde saman ýygnamak, sürüm işlerini hem utgaşykly dowam etdirilýändigini bellemek möhümdir. Bu ugurda hormatly Arkadagymyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ösen kämil tehnikalary tutuş gije-gündiziň dowamynda işledilýär. Her bir günümiziň toý-baýramlara beslenmegi welaýatyň Gallasy baba daýhanlaryny, mehanizatorlaryny täze-täze üstünliklere ruhlandyrýar. Men Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy Henip Zahyrow. Belent sepgitlere ýetýän Diýarymyzyň her güni şanly wakalara beslenip, ajaýyp zähmet üstünlikleri gazanylýar. Ynha, şu gün hem Gahryman Prezidentimiziň ak patasy bilen welaýatymyň Görogly etrabynyň Aksaraý daýhan birleşiginde ýaşulularyň bismillasy bilen, daýhanlaryň, oba hojalyk işgärleriniň gatnaşmaklarynda welaýatymyzda galla oragyna başlandy. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyň oba hojalyk pudagynda ajaýyp ösüşler gazanylýar. Daýhanlara tohum, Dökün, suw, tehnika ýeňillikli bahalardan berilýär. Hormatly Prezidentimiz satyn alyp berýän kuwwatly we kämil däne ýygýan kombaýnlary, saçaklarymyzyň berekedi bolan guşgursak ak bugdaýyň ýekeje dänesini hem zaýa etmän ýygnamaga mümkinçilik berýär. Arkadag Prezidentimiziň daýhanlarymyza, oba hojalyk işgärlerine edýän bimöçber aladalary, döredýän giň mümkinçilikleri üçin Arkadag Prezidentimize köp-köp sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, halkymyzyň abadançylygyny, bagtly durmuşyny, röwşen geljegini üpjün etmäge gönükdirilen Il-ýurt bähbitli döwlet ähmiýetli tutumly işleri hemişe rowaç alsyn! Harmanyňyza bereket Gahryman Arkadagymyz! Harmanyňyza bereket edermen gallaçylar!
Alymlar güni mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn görnüşde geçirildi. Foruma köp sanly daşary ýurtlar, Oňa wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar. Maslahatyň açylyş dabarasy ýurdumyzyň öňdebaryjy ylym-bilim merkezleriniň biri bolan Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde boldy. Bu ýokary okuw mekdebi döwletimiziň aň-paýhas we ylmy-tehniki kuwwatynyň ösüşiniň esasy merkezleriniň biridir. Foruma gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ylymlar güni mynasybetli halkara teleköprä gatnaşyjylara hemem ýurdumyzyň tutuş ylmy jemgyýetçiligine iberen gutlagyny üns berip diňlediler. Häzirki döwürde biz iri halkara guramalary, daşary ýurtlaryň ylmy merkezleri bilenem ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrýas diýip, döwlet Baştutanymyz gutlagynda belledi. Milli Liderimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň dünýäniň ylmy giňişligine üstünlikli goşulýandygyny we bu işleň dowam etdiriljekdigini nygtady. Bu gün döwrebap kommunikasiýa serişdeleri türkmen alymlaryny, mugallymlaryny, ýaş ylmy-barlagçylary we dünýäniň ýigrimi ýurdundan ylmy toparlaryň wekillerini wajyp meseleleriň töweregine jemlemäge mümkinçilik berdi. Olaryň hatarynda Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Italiýa, Ispaniýa, Latwiýa, Polşa, Türkiýe, Russiýa Federasiýasy, Belarus, Moldowa, Gruziýa, Ermenistan, Gazagystan, Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Päkistan, Eýran, Müsür, Hindistan bar. Forumyň gün tertibine ylmy barlaglaryň, işläp taýýarlamalaryň hemem täze tehnologiýalary ulanmagyň ileri tutulýan ugurlary boýunça özara gatnaşyklary bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Umumy mejlisiň barşyna Ýewropanyň we Aziýanyň meşhur ylmy merkezleriniň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly gutlag sözleri bilen çykyş etdiler. Şolaryň hatarynda Gruziýanyň, Milli ylymlar akademiýasynyň prezidenti, biologiýa ylymlarynyň doktory professor Georgiý Kwesitadze, Gyrgyz Respublikasynyň Milli ylymlar akademiýasynyň prezidenti, ylymlaň doktory Murat Jumataýew, Belarus Milli ylymlar akademiýasynyň prezidiumynyň başlygynyň birinji orunbasary Sergeý Çižik, Azerbaýjanyň Milli ylymlar akademiýasynyň akademigi, birinji wise-prezidenti Ibragim Saýedoglu Gulyýew, Latwiýanyň ylymlar akademiýasynyň wise-prezidenti Andres Krasnikows, Tokio uniwersitetiniň professory Hideomi Koinuma we beýlekiler bar. Çykyş edenler özleriniň wekilçilik edýän ylmy guramalarynda geçirilýän barlaglaryň esasy ugurlary barada gürrüň berdiler. Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň, ilkinji nobatda bolsa, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek, durmuş ulgamynda sanly tehnologiýalary ulanmak, sebit we şondan hem giň möçberde ileri tutulýan ylmy-tehniki wezipeleri çözmek üçin umumy akademiki binýady we ulgamlaýyn hyzmatlary kemala getirmek babatda hyzmatdaşlygyň geljegi barada garaýyşlaryny beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň türkmen ylmyny ösdürmek, alternatiw energetika, derman senagaty, çig mal gaýtadan işlemek ulgamyny işläp taýýarlamalaryň netijeligini ýokarlandyrmagyň serişdesi hökmünde halkara gatnaşyklary pugtalandyrmak babatdaky tagallalary bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Çykyş edenler, şol sanda türkmen alymlary ýurdumyzyň ykdysadyýetini we durmuş ulgamyny ösdürmegiň strategik ugry hökmünde sanlaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryndan peýdalanmak, döwlet dolandyryşy, bilim, nebitgaz senagaty, söwda, syýahatçylyk, oba we suw hojalygy we atçylyk ulgamlaryny ösdürmek babatda milli we halkara tejribesine garaldy. Çykyşlaryň her birinde gyzykly nukdaýnazary beýan edildi. Bu ýygy garaýyş sanly ykdysadyýete geçilende işgärleri taýýarlamakda hemem ykdysady taýdan terbiýelemekde matematika dersleriniň ähmiýetiniň artýandygy bilen baglanyşyklydyr. Häzirki döwürde Türkmenistanda telekommunikasiýa pudagy ykjam aragatnaşygyň täze bäşinji, 5G, ulgamyny ornaşdyrmagyň bosagasynda dur. Şonuň ösdürilmegi ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynyň ählisiniň ösdürilmegine itergi berer, hemem adamyň işini köp babatda özgerder. Şeýle-de maslahatda ýurdumyzda dürli düzümlerde, himiýa senagatynyň kärhanalarynda, Ýol gözegçiligi gullugyna we ulag serişdelerini dolandyrmakda, ekologiýa gözegçiligi gullugynda, arheologiýada we dikeldiş işlerinde we beýlekilerde sanly ulgamyň üstünlikli ulanylýandygynyň anyk mysallary getirildi. Daşary ýurtly alymlar türkmen kärdeşleri bilen giň hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny beýan edip, ýurdumyzda döwrebap ylym düzüminiň döwlet Baştutanymyzyň ýakyndan goldaw we uly üns bermegi netijesinde innowasion iş üçin döredilen mümkinçilikleriň hemem şertleň bardygyny bellediler.
Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Ylymlar güni mynasybetli geçirilen Halkara ylmy-amaly maslahatyň çäklerinde bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň ylmy işleriniň sergisi geçirildi. Sergide hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzda öňe sürülýän, diňe biziň ýurdumyzda däl, dünýäde ileri tutulýan ylmyň ugurlary bolan nanotehnologiýa, biotehnologiýa, himiýa tehnologiýa, maglumat ulgamlary, sanly tehnologiýalar, elektronika, mehatronika we robot tehnikasy, awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak ugurlary boýunça ýerine ýetirilen ylmy işleriň netijeleri görkezildi. Bu işler ýakyn wagtda uniwersitet tarapyndan önümçilige ornaşdyrmaklyga teklip ediler. Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň ylmy işleriniň sergisi ýurdumyzyň ösüşine ylmy esasda amala aşyrmaklyga bu ýokary okuw mekdebiniň goşandyny goşýandygyny görkezýär. Bu sergide Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň degişli institutlarynyň işleriniň öz beýanyny tapmagy aýratyn bellärliklidir. Ylmy gözlegler, täze taslamalar, hormatly Prezidentimiziň özgertmelerini döwrebap tehnologiýalar nazarlaýandygy aýratyn ähmiýetlidir. Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen dabaraly çäreler ýokary ruhubelentlige beslendi. hemem Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň belent ruhuny özünde jemledi. Dabaralarda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy, bimöçber aladasy netijesinde, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynyň batly gadamlary, ajaýyp özgertmeleri barasynda guwanç-buýsançly gürrüň etdiler. Şeýle-de olar hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ylym-bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň, şeýle-de ýurdumyzda her ýylyň on ikinji iýunynda Ylymlar gününiň giňden baýram edilmeginiň Türkmen ylmyna, türkmen alymlaryna uly sarpa goýulýandygynyň, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň ylmy esasda ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydygyny uly buýsanç bilen bellediler. Şatlyk-şowhuna beslenen çärede ýerine ýetirilen aýdym-sazlarda, tanslarda hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyndaky beýik işleri, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri, ylym ulgamyndaky ajaýyp ösüşler belent heňde wasp edildi. Şu gün Şanly sene, Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklary gowşurmak dabarasy boldy. Bu bäsleşik Ylymlar akademiýasy hem-ä Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan bilelikde guralýar. Dabara gatnaşyjylar Hormatly Arkadagymyzyň Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşiginiň ýeňijilerine Gutlagyny ýokary ruhubelentlik bilen diňlediler. Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda Hormatly Arkadagymyzyň adyndan bäsleşigiň ýeňijilerine diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Döwlet Baştutany tarapyndan döredilen ylmy işleň her ýylky gözden geçirilişi türkmen ylmynyň ösdürilmegine, ýaş alymlaryň ylmy barlaglarynyň höweslendirilmegine, milli ykdysadyýetimize goşandynyň artdyrylmagyna ýardam edýär. Bu abraýly ylmy bäsleşige ýaşlaryň gyzyklanmasy ýylsaýyn artýar. Milli Liderimiziň goldawy netijesinde oň abraýy barha ýokarlanýar. Şu ýyl ýaş alymlar bu bäsleşige ýurdumyzyň ylmynyň nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleri önümçiligi, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary ýaly ileri tutulýan ugurlarda özleriniň taslamalaryny we ylmy barlaglaryny, innowasion işläp taýýarlamalaryny hödürlediler. Ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri milli Liderimize ýaş nesil barada edýän ýadawsyz aladasy hemem ýurdumyzyň ylmynyň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Ýaş alymlar şeýle-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ähli güýç-gaýratyny, zehinini we bilimini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Dabara gatnaşyjylar hormatly Arkadagymyza ýüzlenme kabul edip, Döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň ylmyny we bilimini okgunly ösdürmek babatda durmuşa geçirýän syýasaty, milletimiziň baý aň-paýhas kuwwatyndan netijeli peýdalanmak babatda ähli şertligiň döredilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Men Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bäşinji ýyl talyby Merdanova Laçyn. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ýurdumyzda. ykdysadyýetde, medeniýetde, esasan hem, ylym-bilim babatynda uly ösüşlere eýe bolunýar. Şu ynha şu gün hem Ylymlar güni mynasybetli ýurdumyzda baýramçylyk çäresi geçirilýär. Maňa-da şu günki günde talyp durmuşymda iň ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Çünki maňa-da mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň şa serpaýyna mynasyp bolmak bagty miýesser etdi. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza biz ýaşlara şeýle okamana, öwrenmäne, döretmäne, ylym-bilim bilen meşgul bolmana, Giň mümkinçilikleri döredip berýändigi üçin köp sagbolsun aýdýaryn. Goý, mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!
Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün on ikinji iýunda sagat ýigrimden on üçünji iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynda üýtgäp bilen bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bäş, otuz gradus maýyl, gündizine otuz alty, kyrk bir gradus yssy bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günordan tegelýse günde dokuz-on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz-ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz bäş-kyrk gradus yssy bolar. Mary welaýatyna az-kem bulutly howa bolup, günordan tegelýän sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesi on alty ýigrimi bir gradus maýyl, gündizine otuz dört otuz dokuz gradus yssy bolar. Lebap welaýatyna az-kem bulutly howa bolup, dem alyp, günordan tegelýän sekuntda dokuz, on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatyna az-kem bulusly howa bolup, demirgazyk-günordan tegelýse günde sekiz, on üç metr ýetýän şemal öser. Howa gijesiniň on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündiziň otuz bäş, kyrk gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, günordan teýli sekuntda dokuz, on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz sekiz, kyrk gradus yssy bolar.